Gwenllian. Di-lef yw tywod Lafan, a rhagor mud yw'r gro mân. Di-iaith, fel marwolaeth dau yw tyniad pell y tonnau ar y clyw. Tawel yw'r clai, a mynwent yw dŵr Menai. Dyma lannau afon Menai. Da ni'n sefyll yn fan hyn ar ochr ogleddol yr afon. Ochr Llanfaes yn Sir Fôn. Tu draw i'r gefn 'ma yn fan hyn, ar un adeg, yr oedd priordy Llanfaes. Dros y Fenai, da ni'n gweld mynyddoedd Arfon, ac yn bwysig iawn, Aber Gwyn Gregin, yn union ar draws y Fenai yn fan hyn, a Garth Celyn, safle Llys Tywysogion Gwynedd, ac yn berthnasol iawn i'n stori ni, Llywelyn ap Gruffudd, tywysog olaf Cymru gyfan. Wynedd hen, ddi wên, ddi wg, ddi weryd, tan hedd i orwg. Mae Wynedd thebyg mai yr union draeth yma y cyrhaeddodd cychod o Abergwyngregyn a'r ddau achlysur trist yn hanes Cymru. Marw Siwan, gwraig Llywelyn Fawr, a marw Elinor, gwraig Llywelyn ap Gruffudd. Mi gyrhaeddodd y cychod yma yn cludo'r cyrff a fydda wedyn yn cael ei cludo i fynwent priordy Llanfaes. Yno yr oedd claddfa Tywysogesa Gwynedd. A'i henfor cul heb fri gwyn na chraig i ddal ei chregyn. Ac i'r traeth yma y dois i yn 1993, a hynny am ddau reswm. A'r rheswm cynta oedd bod hen fynwent priodi Llanfaes ar fin cael ei throi yn waith siwrej i garthion Biwmares. Dychmygwch y peth, Mynwent hanesyddol yn cael ei chwalu er mwyn cael ei droi yn waith carthion. Mi fuodd 'na brotestio, ond ddim digon i atal Dŵr Cymru rhag gwneud y gwaith yna. Mi gyfansoddodd Gerallt Lloyd Owen gywydd am hyn, ac mae yn ei gyfrol ola', ac mae o yn cyfuno Yr hyn oedd yn digwydd 93 gyda hen hanes tywysogion Gwynedd, mai'r un un gormes oedd o'n weld yn y tir, a'i hen sarhad sy ar waith, Dealedd Edward Eilwaith. A'r ail reswm pam bois i yma oedd bod stori Gwynllian, y ferch fach a gafodd ei geni yn Abergwyngregyn, wedi ail godi i phen yn ystod 1993. Cofiwch Dryweryn welwch chi ar waliau ac ar sticeri ceir y dyddiau yma. Ond tasa rhywun 'di wneud sticeri ceir Cofiwch Gwynllian fysa fo 'di gwneud ffortiwn yn 1993. Mi ddath y stori yn ôl am y ferch fach yma gath ei geni Yn Mehefin 1282 mi fuodd Elinor i Mham farw ar enedigaeth Gwenllian. Mi laddwyd Llywelyn wedyn yng Nghilmeri yn Rhagfyr 1282. Ond doedd dialedd Edward ar Gymru ddim yn gorffan hefo lladd tywysog Cymru. Yr oedd rhaid dial ar y plant. ar blant Dafydd, brawd Llywelyn, a hefyd ar Gwenllian. Hi wyddyn sy'n amddifad o Orwell hon. Y plant ydy'r dyfodol. Y plant ydy gobaith cenedl. A rhag i Gymru gael y gobaith yna, mi aed a meibion a merched Dafydd, brawd Llywelyn, draw i Loegr i'w cadw mewn carchardai ac mewn priordai. Mi aed â Gwenllian, unig ferch Llywelyn, hefyd i briordy Sempringham, yn Swydd Lincoln, ymhen eitha tir Lloegr. Mae chwe awr o daith o fama, heddiw 'ma, i Sempringham. Wnaethon nhw ddim priodi, chawson nhw ddim plant, a dyna sut y daeth teulu tywysogion Cymru i ben am byth. Mi gawson nhw cadw'n gaeth, mi fewn nhw farw, gawson nhw claddu mewn tir estron. Ac yn raddol, mi ddiflannodd y cof amdanyn nhw am byth. Ond yn 1993, dyma Merched o Awr yn adrodd stori Gwenllian unwaith eto. Dyma Angharad Tomos yn sgwennu ysgrif yn yr Herald yn adrodd yr hanes. Dyma Cymru yn teimlo i'r byw. Mi fuodd yna gronfa, mi godwyd arian, mi grewyd maen coffa, mi aed â'r maen i Sempringham, ac yna mi aeth Merched Wawr a chwe llon bys i Sempringham i gofio am Gwenllian. Ar ôl 800 mlynedd, roedd Gwenllian yn ôl yn Eryri. Yn 1993 hefyd roedd 'na ymgyrchu am Ddeddf Iaith, statws swyddogol i'r Gymraeg yng Nghymru. Ers dyddiau'r Tywysogion, roedd y Gymraeg a hawliau siaradwyr Cymraeg wedi cael eu sathru yma yng Nghymru. Ac erbyn yr ugeinfed ganrif roedd rhaid inni ymladd am bob hawl, hawl i siarad y Gymraeg mewn llys barn, hawl i gael ffurflenni Cymraeg, i gael arwyddion ffyrdd Cymraeg, i gael radio a theledu Cymraeg, i gael addysg Gymraeg. Ac erbyn 1993, roedd yna deimlad, mae'n rhaid i ni gael un ddeddf gyfansawdd i roi hawl derfynol swyddogol i'r Gymraeg. Fi o'na ymgyrchu caled, fi o'na dor cyfraith, ac mi gariwyd y dydd. Ar ôl 800 mlynedd, roedd y Gymraeg oedd wedi bod yn alltud o brif sefydliadau ein gwlad ni wedi dychwelyd yn ôl i'w thir. Gwenllian a'r Gymraeg, mae hanes y ddwy wedi cael eu plethu yn gwlwm. Yr un gormes oedd yn hanes y ddwy ohonyn nhw. Wrth i mi ddarllen y cywydd Gwenllian O flaen cynulleidfa yn 1993, mi fysa nhw wedi teimlo, fysa nhw wedi gweld y cysylltiad yna rhwng y ferch fach amddifad a'r iaith a gafodd ei throi o'i thir. I'w henw, Cwyd Llanw'r llais o fawl wedi'r holl falais. Mae'r gair Lladin historia yn rhoi tri gair i ni'n Gymraeg, hanes, y pwnc yna yn yr ysgol a'r coleg, Hefyd stori, stori sydd yn adrodd yr hanes, ac yn ogystal â hynny y gair ystyr. Mae ystyr yn dod o glywed y stori sydd ynglyn â'n hanes ni, a dyna naeth stori Gwenllian i mi. Nath o gyflwyno rhywbeth i mi am yn hunaniaeth a am beth ydy ystyr cof. Wel rwan ta, dydy ystyr ddim yn gyflawn heb bod cynulleidfa yn dod a'i phrofiad ei hun at y gwrandawiad. Wrth ddarllen y cywydd, wrth glywed y cywydd, mi ddylai'r gynulleidfa ddod a'i phrofiad ei hun a rhoid eu hystyr nhw eu hunain hefyd i'r gwrandawiad yna. Tan fod nhw'n gwneud hynny, dydy'r cywydd ddim yn gyflawn. A thrwy hyn, daw hi o'i thrai i mewn dros dywod Menai. Gwenllian. Dil ef yw tywod Lafan, a rhagor mud yw'r gro mân. Di iaith Fel marwolaeth da yw tyniad pell y tonnau ar y cliw. Tawel yw'r clai, a mynwent yw dŵr Menai. Wynedd hen, ddu wên, ddu ŵg, ddu weryd, tan hedd i orwg. A'i henfor cul heb fri gwyn na chraig i ddal ei chregyn. Heb wybod, wylo baban, heb sgwrs, a heb suo gân. Hi yw Wyddyn sy'n amddifad o Orwell hon. Heb hawl ar wlad, di gryd yw ei geiriau hi, di aelwyd yw ei holi, di yfory yw hi'r gowlaid frau a'n llafar i hunllefau. Distawrwydd di dosturus i yma'n siôl ar ei hôl hi. Nid oes rhag i hoes o gu yr un gesail iddi'n gysur yn yr hwyr. Ni chlywn ei rhaid i chenedl un ochenaid. Ond pan wylaf, daw lafan i grio'r môr drwy'r gro mân. I'w henw, cwyd llanw'r llais o fawl wedi'r holl falais, a thrwy hyn, daw hi o'i thrai i mewn dros dywod Menai.